Tinokuazai mose kune vakateerera panguva dzino. Tiri kuendera mberi nekudzidza. Nhasi ndichataura ndichipa musoro unoti hapana anoenda kuhondo iri ndonda. Hapana anoenda kuhondo asina simba. Kureva kuti chinhu chekutanga is the power. Tikatotarisa kana kuti mauto edu that's why achitanga aendeswa kutraining. Chinhu chavari kuenda kunoequipwa nacho inhau yekuti vatange vasimba physically pavari asi kana tiri vatendi tofanirwa kunge tiri very strong spiritually saka nhau iripo ndeyekuti hatikwanise kukupa nhumbi dzekurwa nadzo nezvombo zvekunorwa nazvo uri ndondo chinhu chekutanga kuva uine simba that's why uchiona kuti dzimwe nganga dzamunoendera unonzwa ndine simba inini vachitaura ndomataurira vanenge vachiita Kuda kuti chinhu chaari kutanga kuemphasiza wamushanyira even une dambudziko ripi its about power asati akuitira zvese asati ashonga nhumbi dzekuitisa nadzo because even ikoko vari kubandiko ravo vanotoshandisa faith vane zvavanotoshandisa vari ikoko asati aisa faith pazvinhu zvaachakuitira uri kunganga ikoko chinhu chaatanga kumenshina is the power Boss chinhu chese chinoitwa through power. Ndinofamba through power. Ndinodzinga demon through power. Ndinorwa nemweya yakaipa through power. Saka chinhu chekutanga chandofanira kunge ndiinacho is the power. Saka isu sevatendi tozotadza kuva ne the more power zvichitaurwa izvo kunzi ari matiri mukuru kureva kuti atori mandiri kana ari mweya mutsvene ari mandiri kureva kuti i have the mighty power so ndoda kuti ndi ende pandichaverenga kuna vaefeso thats ephesians 6 pane musoro weshoko unoti nhumbi dzomukristu dzokurwa nadzo asi andizoda kuverenga nyaya dzakati wandei ipapo ndoda kungoverenga vhesi 10 chete iye kushonga itaitaura taitaura several times

Boss pari kutotaura kuti finally be strong. Chinhu chekutanga chekutanga kuemphasizwa inhawo yekuva strong. Nhumbi dziri kutozotaurwa nezvadzo later. Tinozokupa nhumbi tokupa zvombo zvekuenda kunorwisa asi uri strong but apa hausi kuzodependa with your own power but pane power rauri kuenda kunoshandisa richange richishanda newe ndosaka zvinonzi be strong in lord kureva kuti iwe unofanira kunge uri maari iye ma mauri makushandidzana pamwe chete kureva kuti power rauchange uchishandisa iwewe is depending on him rinenge risiri simba rako muroyi chaiye chaiye wakamunzwa achiti manheru nhasi ndinokuona pane chaari kutotemba kuti pawa repauroyi ndo raari kuenda kunotemba naro ndosaka ari kutaura mashoko iyayo zvichiitika saka vanogona kuenda unotaura kuti ndoda kurwisa kuti zvinhu zvangu zvidzoswe zvakabiwa nhau yanga chimbotaura wemwe yachina iye kuti ine mapepos ekudestroya kuuraya kuita sei handi uchada enda unotaura uchiti agenest izvozvo but unongotaura you don't have power but muroyi kana achitaura ari kuziva kuti nenguva yakati masimba angu anenge akushanda munguva yemanheru masimba angu anenge akushanda kureva kuti anenge akamira musimba rechi reuroyi iwe unenge wakamira musimba riri saka the first thing unofanira kunge une simba rawakamira mariri first mozoenda unodena hondo unodana hondo munhu indonda kristu haana panapa tachikutaurirai maways ekuti mugarisane nakristu agara ainemi nguva dzese munhu haadi asada kuzomhanya kuita faith nekutaura kuti ye ndinodhimanda ndinoclaima zvinhu zvangu yes you can claim but you don't have power you don't claim chinhu pasina power because zvinhu zvese kuti zviitike its about power even jesu akuda kutituma vadzidzi vake ndosaka akazova equipa with the power rekuti vaende kunoporesa pasina izvozvozvo vaienda hapana chaigona kuendeka kunoitika vaigona kutaura kutoti out but zvisingaiti so hatidi mutendi anoenda kunopfeka nhumbi iri ndonda be strong first uri musimba rani raiye mwari first so ndoda kuti ndiende pandoita go deeper nekutsanangura eh, ratinoti iro simba ramwari racho kuti rinenge rakambomira sei zvimwe zvacho ndambomenshina zvemweya mutsvene waunenge utori nawo unenge utori equipped neningi wakagamuchira jesu uchigara pamwe chete naye unenge utori equipped so nekuda kwenguva ndichati mhanyei nofunga neda kungoemphasiza chete orit tinongoenderera mberi sezvandambotaura kuti tinofanira kunge tiri musimba Rashi rechirungu rotaura kuti in the power of the Lord kureva kuti harisi simba rako raunenge unaro and the mighty power of God kureva kuti unenge wakatomira in the power of somebody saka ndakuda kuenda ndichitsanangura mamiriro anenge akaita simba iri tingarinzwisise sei simba irori saka ndine mavhesisi andichagona kupa iye zvino anogona kutiburitsira kuti simba racho rakambomira sei zvimwe zvacho Pane iri kuna 1 Corinthians 1:24 inoti asi kuna vakadanwa vaJudha navaGiriki Kristu isimba raMwari nouchenjeri hwaMwari Kristu isimba raMwari nouchenjeri hwaMwari but to those whom God has called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. So apa pataita benefit yekuti izve zvandiri kutotsanangura ndachitaura zvepower mainly but wakutozonzwa nezvewisdom zviri kutomentionwa ipapo kureva kuti kana wava nachrist watova nesimba ramwari ratiri kutaura the, the mighty power of god kungowana kristu mauri watova nethe mighty power of God ndozviri kuemphasizwa pamusoro pazvo newisdom uchenjeri even paunenge udira kutenda kuhondo kwacho haungangoenda futi usina uchenjeri pawa waanaro uchenjeri waanawo bcause paunenge uchirwisa pacho unofanira kunge uchitoziva kuti neengo iyi ndinokwanisa kuita sei kurova so ndo yekutanga yechipiri ndichangoenda pana romans 1 16 kuti I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes toda kuigumira ipapo so rimwe simba ramwari is the gospel kungova nevhangeri mauri unenge utori nesimba ramwari so taane